Дад хәрефе, гарәп хәрефе дад. Менә бу хәреф турында сөйләшкәндә, бу инде без татар халкының телендә дә, без белә торган рус телендә дә бу хәреф бер телдә дә очрамый. Хәтта дөньяда, җир шарында булган бер халык телендә дә бу дад хәрефе белән сөйләшмиләр. Менә бер бердән бер халык дат хәрефе булган хәреф ул гарәп халкында. Һәм бер гарәп теленең бер исеме дат хәрефе теле дип тә атыйлар. Менә шушы бик безнең өчен катлаулы, безнең өчен бик авыр хәрефкә җиттек, җәмәгать. Инде аңлап китергә кирәк, дат хәрефе ничек языла? Аны без э, язылышын инде бер мәртәбә без аны өйрәндек. Чөнки ул безнең сад хәрефенә ошаган. Сад хәрефе язылышы нәк дат хәрефе кебек. Сад хәрефендә безнең ноктасы булмый, ә менә инде дат хәрефе өстендә нокта булачак. Шуны исебезгә төшерер өчен тактага карыйк. Дат хәрефе Менә моннан әз генә сызыкның астыннан башлана да, менә шушындый итеп элмәк ясала. Аннары менә шушы элмәккә бер без нәрсә элеп куябыз, бер чүмеч элеп куябыз. Һәм менә бу урынында булачак аның ноктасы. Менә бу дат хәрефенең алфавитта тора торган кыяфәте. Аның исеме даде. ضاد бирә торган авазы менә ниндидер шушындый аваз бирә без инде аны шушы д хәрефе белән э, яза алабыз башка безнең телебездә аны аңлатырлык башка бернинди дә значок юк шушы д хәрефе белән әйтәбез һәм ул безнең калын аваз Калын хәреф тора. Сүз башында сад хәрефе кебек үк ул үзенең менә шушы чүмечен төшереп калдыра да. Менә шушы элмәген һәм ноктасын ала да сүз башына килеп баса. Менә бу урыны белән ул үзеннән артта килә торган хәрефкә тоташкан була. Һәм сүз уртасында да ул нәк сад хәрефе кебек. Менә бу урыны үзеннән алдан килә торган хәрефкә тоташкан урыны, бу урыны үзеннән артта килгән хәрефкә тоташкан урыны. Һәм сүз азагында ул янә үзенең матур кыяфәтен ала. Сүз азагында, башка гарәп хәрефләре кебек үк, ул безнең үзенең алфавитта торган матур кыяфәтен ала. Инде хәзер карап китик хәрәкәләр белән. Беренче хәрәкәбез безнең фатха хәрәфәсе. Ул һәрвакыт язылган була хәрефебезнең өстендә кыйгач сызык булып. Куябыз фатханы һәм укыйбыз. До. До.

Да, ды, ду. Менә инде без хәрәкәләр белән дат хәрефен өйрәндек. Бу хәрәкәләр белән әйткәндә безнең өчен бик алай авыр түгел. Ә менә инде хәрефнең бөтен катлаулылыгы, бөтен авырлыгы аның сәкен белән булганда килеп чыга. Сәкенле белән булганда ничек укыла? Язып куябыз дат хәрефен. Аннары алабыз сәкенне. Һәм менә шушылай дидек, гарәпләр сәкенле хәрефкә башланган э, сүзне сүздән бер вакытта да сүзләрен башламыйлар. Әгәр дә сәкенле хәреф тора икән, аны укыр өчен нинди дә булса хәрәкәле хәреф кирәк. Һәм без алабыз э, әлиф, аның өстендә э, хамза һәм аның өстендә фатха. Әлиф, Язып куябыз. Хамзаны язып куябыз. Нары фәтха. Һәм ул без аны үзен генә укыйбыз ничек? Ә. Ә инде дат хәрефе белән булып чыга ул. Әд. Әд. Әд. Шулай укыйбыз. Да, ды, ду, әд. Да, ды, ду, әд. Хәзер инде карап китик, кайсы урыннан чыга ул бу хәреф. Без инде моңа кадәр үттек, үскән дәрестә үткәник нинди хәрефне? Үткән дәрестә үттек без дәл хәрефен. Ул ничек языла? Ул менә шушындый булып языла. Дәл хәрефе. Дә. Дә, ди, ду, әд. Ә бүген үтәбез да да хәрефен. Монда да дә бит инде, монда да д хәрефенә ошаган. Безнең татар алифбасында була торган д хәрефенә ошаган. Тик бу э, безнең д хәрефе, менә бу әйттек, д хәрефе дәфтәр, димәк, дулкын дигәндәге д, ул безнең татар э, без сөйләшә торган д хәрефе. Ә менә бу дат хәрефе, бу безнең хәреф, бу безнең телебездә юк. Алар икесе ике урыннан чыгаралар. Менә бу дад хәрефе дәл хәрефенең калын варианты түгел, җәмәгать. Ул бөтенләй икенче хәреф. Менә без үткән үткән идек сад хәрефен һәм син хәрефен. Аларны карап китик. Менә безнең син хәрефе. һәм сад хәрефе иде. Менә шушы хәрефләрне өйрәнгәндә мин сезгә әйткән идем, аларның чыгыш урыннары махричлары бер. Алар икесе дә с, ос, бөтенесе телебезнең очыннан чыгалар. Менә икесе бер урыннан чыгалар, махричлары бер, с, Әс. Сы дигәндә безнең телебез аска төшкән була, ә сатны әйткәндә безнең телебез күтәренке була. Менә шушы хәрефкә калынлык сыйфатын бирә телнең нинди халәттә булуы. Әгәр дә телебез безнең аста икән, ул хәреф безнең нечкә хәреф була. Әгәр дә телебез күтәренке була икән, ул вакытта инде хәреф калын була. Менә монда да шулай. Безнең сат хәрефебезне әйткәндә, Сад, телебез күтәренке. Дат хәрефен әйткәндә дә тел һәрвакыт күтәренке була. Һәм безнең ул безнең телебезнең өске өстә өске тешләребезнең арасын тутырырга тиеш була. Хәтта Һәм менә аның инде э, язылышына игътибар итсәк тә, менә бу нәрсәгә ошаган? Менә бу өлеше хәрефләребезнең менә мондый нәрсәсе менә нәрсәгә ошатырга була? Телнең күтәренке булуына ошатырга була. Как будто менә буның язылышында да шушындый элемент бар, сад хәрефендә дә бар, дат хәрефендә дә шушы элемент бар. Шушы безгә ишарә, менә бу ике хәрефне әйткәндә безнең телләребез күтәренке булырга тиеш дип. Без карап китик күнегүләрне үзебезнең китаптан. Һәм инде ул безгә бу теманы яхшырак аңларга булышачак.

бәгъду. Менә без дат хәрефе турында бөтен мәгълүматны да алырга тырыштык. Әйттек, дат хәрефе ул безнең калын аваз дидек. Ул безнең телебездә юк аваз. Шуның өчен без бу хәрефне дөрес итеп әйтер өчен Киүп-киүп итеп аны кабатларга тиешбез һәм тыңларга тиешбез. Баштан тыңларга, аннары кабатларга. Гарәп кешеләре ничек Коръәнне укыйлар, ничек шушы хәрефне әйтәләр, аларга ошатырга тырышып без алар артыннан кабатларга тиешбез. Чөнки бу безнең өчен проблемалы хәреф. Чөнки без бу хәреф белән бервакытта да сөйләшмибез һәм хәтта дөнья йөзендә бер генә халык та дад хәрефе белән сөйләшми дидек. Калын аваз. Аннары инде ул безнең э, тагын бер нәрсәне аңларга тиешбез. Дат хәрефе дәл хәрефенең калын варианты түгел. Ул совсем икенче хәреф. Дәл хәрефе безнең телебезнең э, очында булса, дат хәрефе телебезнең кырыйларында ясала. Махричлары бу хәрефләрнең икесе ике төрле дидек. Һәм Д хәрефе ул безнең татар телендә бар хәреф. Д, Д. Аны әйткәндә безнең телебез аста була дидек. Ә менә Дат хәрефе әйткәндә тел һәрвакыт өстә була. Әд, әд, ул аста, өстә була. Һәм менә Дәл хәрефен әйткәндә без телебезне шул Дәл хәрефе чыга торган урынга куябыз да кисәк тартып алабыз. Әд, әд, әд. Ә менә дат хәрефен әйткәндә киресенчә, әд, әд, киресенчә шунда калдырабыз. Ябешеп калган кебек ул шунда кала. Тартып алмыйбыз. Әда, әда дип әйтсәң, без калькалә була. Болай булырга тиеш. Наоборот, әд, Әб, шунда ябышып калырга тиешбез. Һәм инде, әгәр дә сез шушы материалны дат хәрефе турында төшенеп калсагыз, аңлап калсагыз, дат хәрефе темасын яхшы итеп үзләштергән буласыз. Менә бүген бүгенге дәресебез безнең азакка якынлашты. Мин сезне киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.